Omunyasudani ow'orurimi orw'obubonero. Akakiiko akarikurwanirira obugabe bw'abantu aka Uganda Human Rights Commission kaatandika okuheereza encwamu ey'emishango ikumi n'etaano eyaatabariziibwe okuruga omu ma districts ag'omu burengyerwa-izooba. Miriam Wandyaga orikukurira akakiiko aka yaahiga abo boona abakirikuribateerera obugabe bw'abanya-Uganda ngu bakimanye ngu amateeka nigaija kubavunaana.
Shine aza kasheeshe eriizooba akakiiko ka The Human Rights Commission akaaba kakuriirwe mukuru w'ekigombe eki na ba Commissioners bashatu baabanza kuheereza encwamu ey'omushango gwa Emmanuel Nabimanya owaabaire ari embohe omu kihome kya Rugongi omuri Kiruhuura ahi omupooriisi owamanya nka Wonder Wanyama yaamutaire enkoni ezaamwatsire omutwe zikamu

Omu kuheereza encwamu y'omushango ogu, akakiiko kaaragiira gavumenti okukaita Emmanuel Nabimanya miriyoni ikumi na itaano bwanyima y'okusinga omushango ogu kandi ogu ebi nibyo ebi yaatugambira. Complainant is allowed, respondent is ordered to pay the complainant fifteen million Uganda shillings as general damages.

Nkaija omu Human Rights kugira ngu enyambe ahabw'okuba ori akaari omuserukare wa gavumenti ntaine ei nkun kumubaasa nyowe nkaanye nk'omuntu. Nikwo kwejunisa Human Rights ngu enyambe. Ku naagarukire omu ka naagarukayo n'obumuga obu. Nyine famire yangye niinye ndikugireeberera. Ebingi tinkibyekorera ahabw'okuba ti nkamuga. Kwonka Ruhanga obu aheerize amagara ebi byona. Nyowe ninkiriza na na kooti ku yaacwa omushango. Ab'akakiiko bayeharangiza abanya Uganda okwejumbira omu karuuru akarikwija omu ihoreere. Waareeba ngu obugabe bwawe bwaribatiirirwa, noobaasa kwija omu ofiisi zaitu aha Mbarara. Twine abantu abarikubaasa kukwakiira omu burungi. Egi ni Regional Offices. Aba Sheema, aba Rubirizi, Aba Kiruhuura boona baagureeta mbarira mwije aha omuri mbarira, noohabaho omushango gwawe niguhururwa. Kwonka naitwe nk'abakukuuma edembe ry'obuntu, nitwija kuba turiyo nitutambatambura omu myanya etari emwe kureeba akaruhuura ako ku kaatambura kandi kureeba ngu kaagyenda omu busingye. Arikukurira akakiiko aka yaayooreka ku emishango emingi ahari ikumi n'etaano egi n'ey'okuribatiirira obugabe bw'abanya Uganda kandi emyingi n'ey'embohe ezirikuba zifeereire omu mikono ya pooriisi. Alleged violations of the right to life, the right to protection from torture, cruel, inhuman and degrading treatment and the right to personal liberty. Akakiiko aka akaatandika eri izooba n'ak'okuhendera omu biro bibiri ahu baraaheereza encwamu y'emishango yoona eyaatabariziibwe. Ndi Michael Tumwakiire ahabwa TV West Agacencwire.
Webare Michael Tumwakiire Nitugumizamu n'amakuru agacencwire Empaka z'amashomero ga purayimare ez'eihanga ryona ez'okweshongora, okuzina hamwe na n'ebitaguriro ziriyo nizigyenda omu maisho ahari Mbarara Junior hamwe na Mbarara High School ah'omu rurembo orwa Mbarara. ezaamara ebiro bibiri kandi amashomero agarikurenga igana makumi abiri n'ataano okwetooroora eihanga ryona nigo gazeetabiremu.
Empaka z'amashomero ga purayimari ez'aha rurengo rw'eihanga ez'okweshongora, ebitaguriro hamwe n'emizaano ziriyo nizigyenda omu maisho ahari Mbarara Junior hamwe na Mbarara High School aho omuri mbarira. Amashomero aga Ankora gazetabiremu gariyo nigakora kurungi. Ebirikuhayaanirwa harimu emizaano, ebitongyerero, ebitaaguriro hamwe n'amazina agandi ag'enzaarwa, za speech hamwe na poems hamwe n'ebindi. Amashomero agarikuhika igana abiri na ataano kuruga omu byanga bitari bimwe na bimwe okwetooroora eihanga nikwo gazeetabiremu. Kandi aga kyanga kya Ankole harimu erya Mbarara Junior Thayaise, Mbarara Municipal, Koloma Primary School, Revival Primary School, Ibanda Kivura hamwe n'agandi kandi aga goona gariyo nigakora kurungi. Bamwe omu beebembezi abahika omu mwanya ogu haine ebi baatugambira. Omwaka ogu omu by'okweshongora n'okugira ngu tutaho embeera, tutaho oburyokureeba ngu omuntu yaakurira omu buteeka burungi nk'omwana, yaakuzibwa gye, yaareebererwa gye, yaatuura omu kicweka kirungi n'omu komyunite nungi, yaabaasa kutunga.

and go on to complain but they have that they have been cheated rather than gracefully accepting defeat.
Ez'omwaka ogu zitebeekanisiibwe aha kurwanisa obutabanguko bw'omu maka, okurwanisa omushwija gw'ensiri, okukyendeeza za butanduzi aha nguuto, okumariraho kimwe okutuntuzibwa kw'abaana, okutunguura eby'obuyonjo omu maka hamwe n'ebindi kandi niziija kuhendera aha izooba rya Sande. Ahabwa TV West, ndi Eri Akiza.
Webare Ella Akiza. Twagumizamu n'amakuru abarikugira ngu bakasinga akaruuru ka NRM omu disiturikiti ya Kiruhura beitu baabura kurangirirwa bariyo nibetombwitwa kandi nibenda Purezidenti Yoweri Museveni ataahe omu nshonga zaabo.
Okurugiirira aha bantu abaabaire beetsimbire aha ntebe z'obwebembezi zitari zimwe omuri Nyabushozi Kiruhura baine okwetombwitwa ngu oburuuru bwabo tiburabairemu mazima na buringaaniza. Ninyenda oburingaaniza. Ninyenda oburingaaniza, Rishari Town Council, abantu bakateera akaruuru kaabo kandi ekihikiire abantu abamwe abarikuhakanisa ngu akaruuru nikwo kaagyenzire nikwo okwo ohurira omuntu naagira ati tikwo kubirigireho, akaruuru ka nikwo kaagyenzire. Apaana, tikwo kaagyenzire. Mbwenu kwonka nintangaara kukwata oburuuru obu naabaire mbisingiise. bakabumwongyera, bakagaruka bakashara obwangye hati bakandangirira ngu nyine oburuuru rwenda makumi abiri. Ninshaba Chairman wa Party kandi President waitu omukundwa President Museveni, niiwe Mukamaitu, niiwe Chairman waitu, niiwe matsiko gaitu, niiwe maisho gaitu omu nrm ngu otuyambe omuri Nyabushozi tube nitumanya ngu hariho primaries z'okuronda candidate abantu aba Nyabushozi abakizi b'akaruru batunga omugisha ogu babuhabwa baabera candidate ogu barikwenda. Kitari ky'abantu bakye okuruga obu bakagira ngu aba Nyabushozi enteera eyaanyu titurikwikirizana nayo itwe nituza kukoresa sente zaitu nituza kukoresa kifuba akaruru nitukagira ebi turikwenda. Omu harimu Joshua Mutaremwa Owaabaire ayesimbire na Wilson Kajwengye aha ntebe y'obunyaishengyero aha bwa Nyabushozi Kiruhura, Amos Matsiko aha bwa Chairman LC3 Rushere Town Council na Henry Kirimani aha bwa Chairman LC3 Nyakashashara. Aba boona nibagira ngu oburuuru bwabo bukabamu enguzi, okushoroora n'okutiinisirizibwa omu miringo mingi. So twine amatsiko maingi itwe nka tiimu Jothamu omu kakiiko ako aka Tribunal akakuza kushwijuma enshonga zaitu. Na Henry Kirimani tugambireho nawe kandi ebi nibyo bigambo bye. Omu maisho g'abazaire n'abagurusi bateeraine, naikiriza naamurekurira emyaka etaano Kwonka emyaka etaano egi eyaakuza kukora yaanaahendera, mazima Nyakashashara mwakiire Kirimaani abajwekyere omu gomborora yaitu Nyakashashara, haza Nyakashashara egyende omu maisho. Jotham Mutaremwa akaba ayetsimbire na Wilson Kajwengye kandi Amos Matsiko ayetsimbire n'abandi bana abarimu Martin Kyanyawango otwire aha ntebe egi. Reero Kirimaani na Andrew Rwakishaija nawe oshangirweho mukuru w'eby'oburuuru omu kyanga eki Enshonga ezi naagira ngu naazimanyaho, kwonka tiyaabaasa kuzishoboororeraho kirikukiraho ahabw'okugira ngu haine ebyamutamba eikono.
Otuha ori omu Delegates Conference?
Ndi Sande William ahabwa TV West.
Webare Sande William omureebi waitu wa Tvest omurungi. Ninkusiima ahu orikutureebera hoona kandi webare na n'okutoorana okureeba TV West. Kiri omu makuru agacencwire kwonka twaza kuhuumuraho tugaruka n'amakuru agandi.
Agarikukurataho, Purezidenti Otuhwere, Nitwenda oburingaaniza Kiruhura, abaasingirwe oburuuru nibeetunguuta. Niiwe Chairman waitu, niiwe matsiko gaitu, niiwe maisho gaitu omu nrm.

The natural organic products, Kaziire power tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kaziire red tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Ku orikuba ojwaire gye torikwetaaga n'okugamba. Aba Original Garments bareetsire empinduka omu kujwara. Nibajweka abashaija n'aboojo hamwe n'abaana na perfumes zoona. Baine suits ez'omurembe, ez'embaga, eza office, amasaati agagumire na T-shirts, empare za office,

Original Garments nibashangwa aha La Grande Mall, Mbarara City, aha High Street, aha mwariro gw'okubanza, ruumu namba ya kana, nooti mushanju munaana ibiri, emwe mushanju, mukaaga nooti, nooti nooti, na nooti mushanju nooti emwe, emwe mushanju, mukaaga nooti, nooti nooti.
Nyowe ebi tinkubyenda.
Yaakweha otamwiha omu muudu, nookora ekihikire waanywa mpa enkoni. Waanywa mpa enkoni, nooshuumurura okushemererwa, ohurira obunuzi n'obusingye. Nooyenda kucamuka? Mpa enkoni. Eriigyenda Eki nikyo kyokunywa kyonka. Mpa enkoni.
Nekuha amaani. Ohindika omushaija nyishaija. Mpa enkoni. Ni rukundo. Ni obugwa gye. Teri kuteeza hangova nari shi okuteerwa omutwe.
Siyinza kutambura nga sinywedde ku mpa enkoni. Okakasa.
Kwata.
Nawe nywako. Tunga ecupa yaawe hati omu maduuka agakuri haihi n'omu mabaara goona omu ihanga. Iwe omushuubuzi, teera aha simu zaitu ezi. Mpa enkoni.
Wakinkoreire.

Kandi eky'okunywa nikigyenderaho. Hey!
Manya baine oburaaro burungi bw'omurembe aha beeyi nungi, kandi waaraara aha Skylight Hotel Mbarara City, bureekifasiti n'eya busha, baine rooms eziri self-contained, DSTV, security eri gye, kandi paakingi neeyemariirira. Baine baara y'omurembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City, wahingura kakye aha Vision Empire oruguuto orwatoora Katete. Ijuka ngu nibo ba Director ba Skylight Hotel Rukungiri ebirikukiraho teera n'otu mushanju mushanju mwenda ikumi na munaana ataano na munaana ashatu na munaana ninga n'otu mushanju n'otu mukaaga ashatu na mukaaga ashatu na mukaaga ashatu na ishatu.
Amanya gange nze Mugerwa John Bulega mbera wa Ntoni Mukono wanu omu kifo kyenyini nyini wempangurire pikipiki eno kakati bakama bange engeri gyempanguriiremu pikipiki eno bakama bafa abe MTN baze ne promotion eno eya Kora Tune era mbade ndi mukurya kukama eno engamba kangezese omugisa gwange nempita kiyambi wa MTN nanyambako nanteraho omusuru kumi ku account yange eya MTN eya line yange.

zibe shaaha mushango. Tuhikiiriza ngu okushara keeki ni shaaha mushango. Nizo ezi zeenyini. Ndiyo ninshara keeki tukaza kunywa embogo. Nawe ampa ensi yoona n'esente kwonka tanywire embogo. Ninkushekyerera, ninkuteganisa weena, niinyenda embogo yonka.
Otwire oine ekyetengo eky'okukorera aheeru kwonka oine obweremwa bwa sente? Hayes Recruitment Experts abarikutwara abantu aheeru kukorerayo baakureetera omugisha gwa busha. Aboojo n'abaishiki ab'emyaka makumi abiri okuhitsya ahari makumi ana nibeetenguha okukorera aha kihaayi ky'enyonyi, Dubai Airport, nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents n'endiijo nyamwingi. Visa na air ticket n'ebya busha otafiirwe omu kishoogo. Okweyandikisa n'okwa busha, free registration. Interviews n'ez'okuba aha kyayi ka kyeeka Mbarara aha Rwamukaaga ebiro makumi abiri na bishatu na Sande makumi abiri na bina by'Okwamunaana oku. Reero aba Kasese, Fort Portal, Kyenjojo n'emyanya eri haihi n'ebiro makumi abiri na mukaaga hamwe na makumi abiri na mushanju by'okwezi oku ahari Boma Grounds, Fort Portal, Shaibiriza, Kasheeshe. Esimu, Note mushanju ina not. noti, noti, noti, rukumi, nainga noti mushanju, ina, ina, ina, ina, itaano, itaano, itaano, itaano, hamwe na noti mushanju ina noti emwe, ibiri, ishatu, ina, itaano, mukaaga.
Kairu oku omu kahuumuro tukiri omu makuru agacencwire kandi ag'ekicweka eki, akakiiko akarikuteeza oburuuru omu kibiina ekya nrm akarikwebeemberwa Dokita Tang Odoi eri izooba kaarangirira Adrien Kobusingye nka National Chairperson wa Women's League hamwe na na Enid Mwesigye nk'omuhwezi we kandi akaruuru aka Enterpreneurs League kayemerezibwa ahabw'okujunaanwa bashaija baraba kushereka abateezi b'akaruru.
Ogw'okutoorana banyabutegyeki batari bamwe na bamwe omu kigombe kya nrm aha rurengo rutari rumwe na rumwe kuriyo nikugyenda omu maisho omuri Kampala, ekitongore ekirikujunaanizibwa kuteera akaruru omu kitongore eki kyagyemesirezibwa okwemereza akaruru. kukaba Entrepreneurs League bwanyima ya bamwe omu beesimbireho okuheereza okwetomwitwa kwabo barikujunaana omwe omu beesimbireho okushereka abateezi b'akaruru.

Runana ashatu na munaana, Yakuratwa Kibowa Faridah n'oburuuru rukaaga nshanju n'abandi kandi we Jovrin Kariisa Kyomukama yakarugamu arikugira ngu tiyaikirizaana na bamwe omu bantu abu bareetsire okuteera akarooro aka kandi aka abakazi ba Western Iine Tumwesigye niwe yaakasinga.

kyangye kyarenga okuteekateeka kwangye, ezi n'embabazi za Ruhanga. Na bwanyima omu karooro akatairwe, Honourable Tom Butime niwe asingire aka Historicals Workers League kasingirwe Rwakajara Arinaitwe, Elderly League kasingirwe Pennina Busingye, Veterans kasingirwe Lt Moses Mushabe, Disability zikaasingwa Shafiq Mwanje kandi ak'eminyeeto kaayemerezibwa aha nshonga zitari zimwe na zimwe. Eizooba rya nyenkya kare hariho oburuuru bw'okutoorana orwaajwekyere ekibiina kya nrm omu Sec omu bicweeka bya Western, Northern, Eastern, Central na Vice Chairman hamwe na Chairman, beitu akaruru k'amaani nikaija kuba ahagati ya Sipiika w'eishengyero Anita Annet Among na Rebecca Kadaga aha mwanya gwa Second National Vice Chairman, Female. Kandi aho niho Minisita Rwamirama yaashaba Kadaga okuronda akaruru bitari. Kugira ngu purezidenti niwe arikumurwanisa.
Kadaga kugira ngu purezidenti afiire ahari Kigongo we tiyaamufaho Ekyo ningira ngu ni blackmail nari nanda yaruga aha muramwa ahabw'okuba president akabaaha chance ngu bagambe bombi we nka chairman boona naabe so ku bakubura kwikirizana nikimanyisa ngu twaza kubateerera akaruru so n'ahabw'ekyo president we omurimo ogu agukozire. Yaagambira aba Kibungo bakaikiriza na bariya baarugamu. Abaabaire beetsimbire ahari Purezidenti ku baabateire omu ishaazi baarugamu. Kwonka abakazi bombi entebe nibagyenda. Beitu na bwanyima Abahagizi ba basaja baraba baataaha aha mwanya ogu barikuteereraho akaruuru barikugira ngu tihaine karuuru koona karaateerwe baaba batabaikiriize okuteera akaruuru kaabo. Gashakwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza okututsyaho aha birikugyenda omu maisho omu Rukororo kuriya omuri Kampala. Nitugumizamu n'amakuru agandi. Omuhabuzi wa Purezidenti ahabw'enshonga za manifesito kandi oherize kukwatira NRM ebendera nk'omuny'eishengyero owa Sheema South omu disiturikiti ya Sheema, Purofesa Ephraim Kamuntu arabwire abatuura ba Sheema kandi abahagizi ab'ekibiina ekya NRM ngu beegyendesereze bamwe omu bantu abataahire omu kibiina kya NRM barikweyeta abeebembezi kandi obwe baine ebigyendererwa byabo ebindi. Omuhabuzi wa Purezidenti ahabw'enshonga za manifesito kandi okwatsire ebendera ya NRM ahabwa She Mathausi, Purofesa Ephraim Kamuntu, okuhabura abantu kwegyendesereza abeebembezi b'ebicupuri n'obwabaire ari aha mukoro gw'okusiima kwa Apollo Buzareki obaire naasiima Ruhanga ahabw'okumurabya omu bintu bingi. Enyigisha y'okuheereza mbwenu ije buri waatebembera. Nitwebaza Ruhanga, nitumusiima. Imwe abari aha muceege, nyaburamu. Ekintu eki beeta omwebembezi, to lead, Okwebembera abantu bakakukurata bagyenzi bangye. There is a degree of integrity you must have. Okusiima kwa Lay Canon Apollo Buzariki, ori mukuru w'Abakristaayo ahabwa Kampala Chapter, kubaire omu maka gye Omuri kasana kandi kwebembeirwe Bishop wa West Ankole Diocese Right Rev Johnson Twinomujuni oshabire abantu boona okuguma nibasiima Ruhanga. Abeshemu
ekintu ky'okusiima ni kimwe aha bintu bikorwa ekirikutunywanisa na Ruhanga Kikahamya omukago gwaitu nawe kandi kikatunywanisa n'abantu bataahi baitu. Bishop Twinumujuni agambiire abaikiriza ahabw'enki omuntu nasiima kandi asiima baahi.
Nobaasa kumusiima ahabw'okukikukorera. Nobaasa kumusiima ahabw'okukikora. Noba akaba atakikoreire iwe, tikwo? Exactly. Hati nko egi eka ti yangye. Kwonka ahabw'enki nari nimbasiima? You see? Ahabw'okutaho eka ehuriire, naamusiima. So otarisiima omuntu ngu niho yaakuha, yaakugambaho gye, aa. Noobaasa kumusiimira n'ekindi eki akozire n'obu kyakuba niwe kikugasira nari kikugasira abandi. Leigh Cannon Apple Buzareki agambiire abaikiriza enshonga ahabw'enki naasiima Ruhanga. Kwonka ahabw'embabazi za Ruhanga, tushemereirwe kandi atuhaire amaani.
Itwe nitwebembeza ebintu bishatu omu ka yaitu. Eky'okubanza ni Ruhanga. Ruhanga arikutoora hoona ni Ruhanga.

Siimba Ruhanga munonga ayakikiriza eki. Abantu nitupuraninga Ruhanga niwe arugira ki? Nayebare ayakikiriza puroguramu egi. Tubakiira mwena omu iziina ry'obusabadiikoni omu iziina rya Kanu nanye. Ray Kanu na Apollo Buzariki. Emyezi ebiri ehingwire, akahikwaho ekishikiirizi, yaafiirwa ente munaana hamwe na n'ekibira kya heka makumi abiri ekyayokiibwe omuriro. Amakuru aga gashakwa Abraham Muganzi. Webare Abraham Muganzi ninyongyera kusiima ahu orikutureebera hoona kandi webare na n'okutoorana okureeba TV West. Tukiri omu makuru agacencwire kwonka nituzaagaruka tuhuumureho kakye tugaruka n'amakuru agandi.
Oine omukoro nk'embaga y'okugaitwa, okuhingira, graduation, okusiima, enkiiko za AGM, n'emikoro endiijo yoona? Abatiina Events baakureetera obuheereza bw'orurengo rw'ensi yoona obwa decoration, mega tents, hamwe na tents z'ebika ebindi byona aha kasente k'ensheko. Tiina Events nibashangwa aha kyombeko ekya Central Market, room namba ikumi na mushanju ahari Mbaguta Street, Omu ni mbarara site. Okumanya ebirikukiraho, teera nooti mushanju mushanju mukaaga ataano naitaano kyenda na mwenda ana na ina. Tina Events niitwe twenka omuri Burengyerwa-izooba abaine obuheereza bw'omureembe.
Katooki katooki eine obunuzi bwayo Katooki katooki k'eri aha mutindo Katooki katooki. Okuruga eri izooba abantu bangye tibarigaruka kugira enaku aha mutwe. mutima aryaguma abaine amashemererwa ahabw'okuba naatongoza eky'okunywa kisya ekya katooki. Mugume munywe ekyo. Katooki katooki eine obunuzi bwayo. Katooki katooki k'eri aha mutindo. Katooki katooki eine ekihama kyayo. Muhurukye katooki nayo eri aha mutindo. Katooki alcoholic drink enuzire kandi terikureeta aha ngoma neekorwa baakabaire tufundiza nibyo biregye zikampani limited otakagize emyaka ikumi na munaana otanywaho. Kibaya Youth Development Sacco abakuga omu kurwanisa obwooro, okubiika sente hamwe n'okuheereza looni z'aha nshaagi nkye bakureetera Voluntary Savings, Group Savings, Institutional Savings hamwe na Junior Savings.

Baine amataagi omuri Tea, Kora N'orya hamwe na Nyamitanga. Ebirikukiraho, za website, www.kirayi-sacco.co.ug ninga teera note ibiri note note kyenda n'emwe abiri na mushanju nkaaga na munaana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu n'ibiri ataano na mwenda. Kibaya Youth Development Sacco, Unity and Development.